Үттем границаны, хәзер Ош тарафына киттем. Таксистлар бик күп акча сорыйлар, минем акчам юк. Шуңа хәзер барырбыз инде. Мына попутка белән не ладится, барысы да таксистлар. Әллә 7-8 километр үтер өчен 400-500 сум сорыйлар. И, кстати, самый Дуранский граница кайда мин үттем, ул Кыргызстан граница. Монда бардак, капитальный. Вообще. Что кешеләр, что тикшерүчеләр. тәртипсезлек. Ә Үзбәкстан границасын үттем. Вообще беренче мәртәбә күрәм. Э, Ниеңне, мәсәлән, ул паспортны куясың компьютерга. Чик-чик-чик иттереп проверять итә дә, аннары фотога үзе төшерә дә ген. Даже пограничникка килергә дә кирәк түгел.

Кыргыз Республикасы, әнә Сулейманто. Артта читтә. Планера мен көндіз өйте күрсәтәм. Минем Кыргызстанга баруның иң зур теләкләрем берсе шушы Сулейман тавыга менәргә. Диде. Сулейман то. Сулейманның тавы дип аталган. Бик матурына күренеп тора. Пока менә караңгыда барам. Сәгать 10 китте инде. Җәяү барам. Аллаһ ашка җәю йөрү бик яхшы әйбер ул. Файдалы, монда кемдер арт белән йөри. Вот. Шушындый урамнар, елгалысы бар, күпере бар. Нәрсә әйтәсем килә? Ош советского типа шәһәр инде. Э, Караңгыда шулай күренде. Ну, урта инде шәһәрнең һәр вакытта да советский система ул. Сталинкалар, Брежневкалар, Ә соңрак инде менә шушы яңа төрле домнар 2000 нче еллар, 2010-лар, 20-ләрдә салынган домнар. Ә болай бөтенесе советский тип. Вот. Күп калмады инде. Алла теләсә, барып җитәм бит инде безнең хостелга. Әле минем телефон номерым юк, симка юк. Урын бармы хостелда, юкмы, әлләсен белмим. Чөнки бик еш була шулай, дуслар. Э, Урын булмый. Вот. Аптырап отырасың аннары, нәрсә эшләргә микән дип. Вот шундый хәлләр. Где-то бер километр, километр ярым калды барып җитәргә. Сез инде, хөрмәтле дуслар, догада булыгыз, ям, пожалуйста. Э, гостиницада урын булсын дип, арзан гостиница таптым. 350 сум бу. Вот. Бик арзан, бик яхшы булыр, чөнки акча чикле. Бөтен җиргә дә җиткереп бетереп булмый. Акчам булса, таксига утырып китерим, җыю бармас идем. Шуңа догада булыгыз. Бу арзан гостиницада урын булсын дип инде. Мен монда караңгыда барам. Центр кебек урын инде бу. Матур кафелар, именно парк бик кызыклы үзенчә Төрле-төрле монда хәйкәлләр. Тарихи да бар, хайваннар да бар, әллә нәрсәләр бар монда. И подсветкасы болай удачно ясалган. Вот. Төрле миниатюрлар да күреп була монда. Там Кыргызстанда булган менә как раз Сулейман Тонның миниатюрасы макеты. Вот, монда дамбалар, монда нидер манаралар. Бик күп инде монда. Астанда мектепта инде дом культуры, элек шушындый дом культураларны совет чорында 150-200 мең кеше булган җирләрдә салганнар инде. Анда менимчә аерым әллә нинди зур яңалыклар юктыр. Бүген тем более ниндидер артистның выступление булган инде. Яңадан артистлар бик кызыктырмый. Акчам да юк йөрергә. Ә мин сезгә менә ул паркның дәвамын күрсәтәсем килә бит инде. Монда булган төрле миниатюраларны. Менә монда инде тарих элек ничек булган. Алар бит инде потларга табынгандар менә шулай. Вот, кояшларга, утларга, йолдызларга менә шундый памятниклар булган бит аларның элек. Соңрак бит инде ислам динен кабул итәләр. Кыргызлар белән шундый матур шапкалары бар. Вот. Монда тагын ниндидер эпос дигән. Тарихлар инде эпос. Аннары бит инде Жусуп баласы гын бу инде значит исламизация киткәч ниндидер галим булган кеше бит инде. Вот, мергенче бу хукук

Монда бит инде ашулдагы югалту, кемдедер югалтканнар менә мәетне. Монда чын ата эменен небере. Монда ата кешенең шатлыгы, оныгы, баласы. Күт дигән. Татар телендә бу сүзне кеше ике төрле аңлап була инде. Ну, көтәдер инде ул, скорее всего. Нәрсәдер көтә. Вот.

ничек дип китик, скульптурный комплекс. Агач астында кул ясаганнар. И скамейка куйганнар. Бик интересно. Вообще мотор килеп чыккан. Кырыйдан караганда субханаллах күренеп тора. Күңел күтәреп. Монда инде парк үзенчә зур түгел инде. Декака ошында белән монда инде. Яңа домнар төзелеше. Вот. Барабыз дәвам итеп. Бер 400-500 метр калды инде хостелга. Хәзер барып җитербез. Урысча әйтмешли в просак ләктем. Истә калдырганмын. 234Б Ленин урамы дип. Килеп җиттем, карыйм. Ә бу хостел түгел икән. Митем нишләпсең шулай? Яңадан адресны сохраниткәнем, караганым. 324Б. 234-дән 324-га барырга кирәк. Ярам итәм, ерак түгел дип караган идем, интернетка эләктереп километр ярым тагын. Аллага тапшырдык. Сезнең догалар белән, значит, догаларыгыз үтә. Шанслар Күбәя кими белмим, конечно. Но кемнеңдер догасы яхшы иттереп үткән. Менә техникум һәм мин килеп җиттем әкренләп кенә. Бу хакимият бинасыдыр инде. И флаг обязательно Средней Азиядә аларның яраткан гадәтләре. Дом былай мотор. Аккуратный паркадагы. Только нәрсәләр шыгы-шыгы килә. Хулиган малайлар чакырдыйм. Шундый флаг. Монда Ленин бабай карап тора. Ленин бабай калган әле монда, кстати. Чингиз Айтматов калмаштырмаганнар аны. Ленин бабай хаман карап тора. Администрация бинасына. Казан сәлем! Казан сәлем! Казан сәлем! Все, молодцы! Все, молодцы, молодцы. Егетләр белән фотога төштем, сөйләшеп алдым, котладым. Бер җегеткә 19 яшь тулган, шатланалар. Кстати, айнык, исерек түгел. Нормально барсы да. Ну, мин пока сизмәдем, честно әйткәндә. Бик от души малайлар, рәхәтләнеп сөйләштеләр. Сөйләделәр. Аларның, оказывается, монда токымнары бар, племәләре бар. Без мин шундый токымдан, мин шундый токымдан ди. Битәм бездә татарларда токым юк. Фамилия бар. Адресың бар, пропискаң бар. Менә шулай. Бик матурга сөйләштеләр, аккуратно гына. Мин җолны дәвам итәм.

2-3 мәртәбә карарга кирәк. Адресны дөрес итеп, мин дөрес итеп карамадым. Лишний 4 километр топ-топ барга кирәк хәзер. Таксистлар артык күп сорыйлар. Вот. Просто кул күтәрәм подвозить иттегез әле дип. Туктамыйм вообще. Честно әйткәндә, монда туктау

Вот, нәрсә әйтәсем килә, монда нинди җиңеллек бар? бер российский сум, бер киргизский сум инде. Бергә бер ясалганнар. Шуңа ул яктан хотя бы ниндидер бер җиңеллек бар. Вот, кичә кич белән Килеп җиттем, Аллага шөкер, шул гын шартларга. Бик мәшәкатьле булды инде, үземнең хатам. Вот, үземне генә сүгеп була. Вот. Аллага шөкер, нормально фондык, нормально гостиница. Бик яхшы, бик кызыклы кешеләр булды. Кичә төнге 12-гә кадәр рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Британец, француз, Израильдән килгән ни перс күз алдына китерегез, ул үзе перс. Кыяфәте теге картиналардагы Иисус Христос кебек. Үзе Израильдан. Һәм э, полячка. Ну, сөйләшеп утырдык бик кызык иттереп төрле-төрле темаларга. Вот, аннары йокларга яттык. Һәм төрлесе иртән уже почти бөтенесе киткәннәр. Алар урынына яңа кешеләр килделәр. Вот. Шуңа тагын сәфәр кызыкта инде. Син көн саен яңа төрле кешеләр белән танышасың. Ниндидер яңа кызыклы фикерләр аласың яки үзең бирәсең кызыклы фикерләрне. Шундый хәләл чөтми магазин күрмим пока. Магазин эзләп йөрим, зато Алатауны күрми. Алатау шәһәр уртасында тора. Сулейман тау Алатау түгел. Сулейман тау. Футбол майылар. Повар малайлар монда курслы поваров полным ходом чабып йөриләр. Җаным эчтем. Туйганчы сөйләшеп утырдык егетләр белән. Анда иртән инде мин уже яңа кешеләр коллектив. Э, тагын бер Израильдән килгән җегет Аннары Франциядән килгән бер гаилә белән утырдык. Алар ир, хатын и ике бала. Аннары Германиядән килгән бер егет. Вот. Чит илләр бөтенесе бик кызык, бик интересно и Британиядән килгән бер бабай. Бабай килеш 60 ничә яшьлек. сәяхәттә йөри. Мен әйтәм, кайтканың бармы? Елга бер-ике мәртәбә кайтып алам, ди Лондонга, ди Лондоннан ул үзе. Ә болай инде уже бер туктаусыз сәяхәттә йөри. 60 яшьлек бабай. Бабай дип әйтеп тә булмый. Йөгереп йөри таулар буйлап. Шундый бәхетле йөзле, Теге Герма, э, нидән Франциядән килгән гаилә, ирле хатынлы, аларның дүрт бала. Иң беренче ике зур кызы белән сәяхәттә йөргәннәр гел. Хәзер ул ике кызлары студентлар. Хәзер кыз белән малае бар. 7 яшьлек һәм 10 яшьлек балалар. Хәзер шулар белән сәяхәттә йөриләр. Сәгать иртәнге җидедәнме, сигездәнме торып, ниндидер онлайн мәктәптә укыйлар. Әнисе белән кызы вот математика дәресен заниматься итеп утырганнарын кырыйдан күрдем бит инде. Кыз җылый, но укый. Вот, аннары дәрес бетте дә генә уйный башладылар. Хәзер тауларга менәргә китәләр инде. Вот, кайбер кешеләргә андый гаиләләр аңлашылмый, мәзәк күренә. Ләкин, хөрмәтле дуслар, нәрсә әйтәсем килә, син яки яшисең шулай иттереп, гадәттәгечә менә без ничек яшибез, шулай бит. Иртән барасың монда, кичмә кайтасың тегендә һәм 18 ел буена бер нәрсә күрмисең. Яки теге әти-әниләр балаларына бирәләр. әкәмәт кызыклы тормыш гомере буе искә төшерерлек. Без совет психологиясе белән андый кешеләргә ниндидер бер шикләнү белән карыйбыз. Неполноценный кешеләр дип, дөрес түгел алай дип, укырга кирәк. Кечкенә чактан системага керергә кирәк. Ләкин ә кем әйтте соң безнең система дөрес дип? Безгә шандырдылар гына бит аны. Алай дөрес, алай булырга тиеш дип. Һәм күпме кешене күрәм, кем системада түгел, системадан чыгып яши ала. Алар күпкә бәхетлерәк. Система бер тынычлык кына бирә ул. Ә чын бәхетне кешегә үзе генә кеше таба ала. Система эчендә түгел. Шушы

Пещерный музей тау эчендә һәм мәчеткә килеп җитәбез инде, дуслар. Сулейман тау мәчете. Дуслар, әнә күрәсезме тегендә тора? Ул пещер эчендә музей. Тау эчендә. Вот. Минем юлга чыккан сәбәпләрем берсе шушы музей һәм шушы урын иде. Ничек Казахстанда Туркестан иде, Бухара Самарканд. Һәм менә шушы Оштагы музейларны күрергә. Һәраз ничек матур. Бит инде мин Сулейман Тау мәчетенең эченә кердем. Вот. Монда сез күрә аласыз инде. отделканың күп мәртәбә гадирәк булган. Чөнки кыргыз халкы ислам диненә үзбәкләр, таҗиклар белән чагыштырганда күпкә соңрак керде һәм теге 10 гасыр элек булган 11-12 гасыр элек булган традицияләр бик күп мозаикалар белән Бик нык иттереп, бай иттереп ясалган мәчет модалары ул вакытта беткән иде инде. Средняя Азиядә. Ягъни 18-нче, 17-нче гасырларда алай иттереп уже мәчетләр ясамыйлар иде. Простота, гадилек иде модада. Шуңа дагы мин шулай уйлаган идем дә генә, что мондагы мәчетләрдә артык күп иттереп Үзбәкстандагы, Таҗикстандагы кебек ниләр күрә алмасмындыр инде дип. Һәм чынында да шулай булып чыкты. Мәчет зур. Бер белмим ничә менә бу залы. 2000 ярым, 2000 кеше сыядыр. Кысылып басса 2000дер. Кысылмыйча 1000 ярым бит инде. Вот. Ләкин монда бөтенләй бер гадилек. Кемдер инде гадилек яклы, алар әйтерләр, о, молодцы, дөрес шулай кирәктер инде дип. Мин инде юк, мин күбрәк тарихта калсын өчен ниндидер бер бизәү кирәкле яклы. Ну, монда бизәү бар инде минимальный. Ә, ләкин шул вакытта әйтергә кирәк, Кыргызстан ул яктан караганда иң акчасы аз булган республика булып тора. Шуңа тагын артык кыйммәтле проектлар ясарга аларның әллә ни көчләре юк. Менә мулла качастып утыра. Намазны укып чыктым. Хәзер киттек музейга. Тау эчендәге. Аннары барабыз шушы өч тау буенча. Аларны карап, аннары шәһәрне карарга төшәм бит инде. Таудан бит инде бик яхшы бит ачылырга тиеш шәһәргә. Анда күрербез хәзер. Карап торгач, наконец ниндидер менә тергән урынны таптым. Хуш килеңездер. Хуш килдегез. Рәхим итегез дип атала инде бу местный телдә. Хәзер менәбез бөтен комплекска. Менә менәбез әкренләп кенә менгән саен ош күренә. Күрәсезме? Артта таулар. Камера күрсәтмидер инде, но артта зур таулар. Карлы таулар. Монда карсыз. Монда инде Сөлейман тауының ни картасы. Без дәвам итәбез юлны. Серьезно, камера зур таулар. Телефон күрсәтми генәдер инде. Барабыз дальше. Подъем бара. Менә тау. Кемне китереп төртсә, туалеты бар монда. Вот. Әкренләп кенә менәбез, барабыз. Туристлар бар, местныйлар бар. Уже отырып чәй эчүчеләр дә бар. Бөтенесе бар. Киләбез. Минем хыялланган урынга Мин аңа инде бер елдан артык киләсем килә инде. Сулейман Тоның пещерный музеена. Минем баруш, барган сәфәрнең иң төп максатларының берсе. Ә, Бишкек. Әй, ош. Әле бу иң бик урын түгел. Нәрсә менәсе дә менәсе. Тау эченә кереп киттек. Кстати, билет арзан.

Видеога төшерергә рөхсәт бирмәделәр, шуңа кочып кына төшерәм. Фотога ярый ди, видео ярамый ди. Гаҗәеп. Иң кызыгы менә бу пещера бөтенләй чыннан да ясалган. Матур иттереп. Шиттереп менеп китергә була баскычлар монда. Беренче этаж. Монда өскә менәбез икенче этаж. У, биек менәргә монда. Баскыч аста. Өскә таба. Менәбез, менәбез. Монда без инде ниләр? Теге пирожный кешеләр. Апа, Казанга сәлам диген. Ул Казанга сәлам диделәр. Салам, салам. Дәвам итәбез. Ә баскыч биек. Менәбез.

Ууу. Әне кассада без кергән. Монда чүп була бит инде. Әне теге бина узган мәчет. Менә ош. Менә тоглар еракта. Әне теге

Ким дигәндә берәр сәгатьлек юл тау буйлап. Матур-матур видлар белән. Яратам шушындый урыннарны. Бар бит официальный юл, бар неофициальный юл, һәр неофициальныйдан китәбез. Тауның өстенә. Якынлап киләм һәм өстә кешеләр дә күренә, бар икән әзрәк. Анда пещера бар. Анда пещерка бар. Өстенә дә менеп карарбыз хәзер. Һәм монда юл бар икән. Күрербез. Шәһәр аста. Ике тау уртасына мендем. Ә монда маршрутлар күп. О, бабайлар да йөри икән монда. Менә күрә аласыз ашны. Бу яктан, бу яктан. Менә карарбыз бу тауга. Менә монда пещера бар. Вот он үсте бар микән? Менә тегендә кешеләр йөри. Бар, карабыз. Вакыт бар бүген, Аллаһ шөкер. Тауларны яратам мин. Иң яраткан дип беләм без таулар. Менә монда мин карыйга өлкерем дигән. Менә җиттем, менә вышкалас тау. Хәзер булачак вид. Алла. Бисмилла. Мин өстә. Оу. Монда, кстати, скала бик резкий. Аска чукынып китсәң бетте баш. Монда утырган шәкүр. Алла.

Әнә теге тауга монда бар пещера. Мәгарә. Шул пещерага хәзер барып карыйм. Сезгә дә күрсәтермен. Нинди кызык урын икән. Ул пещераны күргәч, менә бу тауга барам. Менә. Ул сезгә бәләкәй күренә, ләкин чынбарлыкта бәләкәй түгел, аның тоже өстенә Менә болай юллары бар. Төштек менә монда пещера хәзер. Пещерага тегеннән кереп була, моннан кереп була, астан өстен кереп карыйга хәзер. Ничек икән күреп тә китербез. Без менә без. Менә пещера уже. Монда лучше карамаска, куркыныч анда. Аяң шуып китсә,

Хәзер икенче тауга менеп карыйбыз. Бисмилла. Тоже бик интересный булыр. Барабыз бу тау буенча. Менә монда мин булдым өстендә. Хәзер менә моңа килеп җиттек. Моңа менеп карыйк. Монда нәрсәләр бар? Монда ашның икенче ягын күреп була. Монда таулар бишәү ме, алты ме? Булдыга кадәр менәргә тырышам. Менә зират монда аста. Шулай кереп кенә юл кырыеннан барабыз. Бу әле каралган бар шундый таулар кайда бер ни тропа юк. Син дикарем менәсең. Ансы бур каныш конечно. Монда тапталган хотя бы. Уже җиңел. Киттек өскә. Менә менеп җиттем. Аллаһ шөкер. Менә кырыйдагы скала опять. Деген куркыныч шул. Ух! Төшеп китәсең монда. Су буяк микрорайон. Күрәсез. Ничек яши халык. Основном частный йортлар инде. Калайлар күп, шифер да бар. Мына этажный йортлар. Күбрәк менә советский микрорайон инде. Бер урам бара инде монда. И редко-редко местами

Һәр скөректә менеп карыйгыз. Анда галерея формасында ясалган ниләр склоннар видать элек әйберләр үстергән булганнардыр. Бу тауның өстенә менә тергән юл бар. Но ташлар бик шома. Вот. Менеп була инде, ләкин чөтә теләгем юк. артык рисковать итәргә, чөнки бераз кызурак, мин баш әйләнебрәк тора. Куркам риск баш әйләнеп китсә, аяк шуырда чүп китермен дип. Монда да гына опасность күп. Тегендә просто күпкә серьезныйрак. Ярар. Бу тау булды, тегесе булды. Менә бусы калды әле. Анда как раз мәчет тә бар, бәләкәй генә өсте. Анда күреп китербез. Теге тауны жүріп чыктык. Барабыз хәзер икенче пещерага. Икенче пещера безнең ә, монда урнашкан. Анда да кереп карыйбыз хәзер. Ничек микән? Бик кызык күренә пещера. Ул мәгарә. Авыр сүз татар телендә. Пещера русча җиңел әйтелә, мәгарәгә әзер көчәнергә кирәк. Ага, азан. Өйлә намаз вакыты җитте. Пешерәгә юл менә моннан китә. Менә моннан бара кирәк. Итегеннән тиктер менергә. Ничек менергә микән анда? Карарбыз. Бер

Нинди матур җилләргә килеп җиттем. Гаҗәеп матур. Эй, Алла ничек матур. Бу пещера. Сквозной. Монда шундый свежий һава бәреп тора. Эй, Алла, моны күз белән күрсәгез ничек матур бу. Телефон бир алмый. Дәр дип уйлыйм. Карагыз ничек. Тау икегә бүл. О, монда кереп тә китеп була бит. Менә монда карагыз. Проход бар икән. Ә мосын күрмәдем дә. Гаҗәеп матур монда. Тауга менү турында сезгә сөйләгән идем, дуслар. Тауга менү турында э, Круче гор, только горы дип Высоцкий җырлый бит инде. Шуңа дагын әйтәсем килә. Бик күп җирдә жүрдем, бик күп нәрсәләр күрдем. Но таулар белән бер нәрсәне чагыштырып булмый. Океан да чагыштырып булмый. Таулар ул таулар җәмәгать. Барып карагыз, таулар күрегез. Таулар шикарный бер. Шуңа тагын кемнең әз мәз хәле бар, обязательно менегез тауларга, күрегез, гаҗәеп. Э, мин видеога яздырмадым. Монда бер пар килде. Малай белән әни. Малайга ничә? Ну, бер 35-40 яшьтер инде, әнисенә 60, 62-63 төр инде шул. Менделәр, белмим. Менә мин йөри торган шушы урта тауга кадәр менеп җиттеләр. Дальше белмим, менерләрме, юкмы? Уфылдый, уфылдый бары менде теге хатын-кыз. Исами астан машина белән килеп түгел, җәяү менеп. Вот. Ул уфылда, ул стоит того, көменгеч. Шушы матурлыкны күргәч, әле бу пещералар ни кадәр матур. Күрсәгез, монда бит өстә дә менә кара. Ни кадәр матур монда. Гаҗәеп. Ә мин менә монда менәргә шикләнәм. Күрәсез, монда нинди шома. Ялтырап тора шома. Проблема то, что мин менәргә могу. Төшкәндә шуып китә алам мин. И, монда өстәге видны күрдем бит инде мин. Шуңа пещера эчендә булу миңа җиткән. Мин менә монда, менә бу тишеккә дә менеп карый алам, но үзегез күрәсез. Менү бер әйбер. Төшкәндә мин просто очып китәчәк монда аска. Тәгәрәп китсәм, бер 200 метр аска тәгәрәчәкмен. Вот аннары җеназага килергә туры киләчәк. Биш энегә ошка минем янга. Шуңа рисковать итәргә кирәк түгел. Һәрбер әйбер уйланып эшләнергә тиеш. Әгәр сез шикләнәсез икән, лучше эшләмәгез. Вот. Ну, әз генә шикләнсәгез ярый инде. Бөтенләй нык иттереп шикләнсәгез бармагыз. Чөнки иң рәхәт әйберләр ул, иң куркыныч әйберләр на самом деле. Кызыгы төшү. Мин куркытканы. Давайте. Дагадан үзмәгез мин. Киттем төшергә шушы шома тулы ташлар буенча. Аллаһ шөкер, сезнең дагаларыгыз үтә бугай. Икенләп кенә төшү юлына чыктык. Бисмилла. Кошлардан төшеп җитәбез хәзер. Менә балалар киләләр, менәләр тоже. Юлә күп төрле кеше бар монда. Яшьләр дә, өлкәннәр дә. Так.

Менә теге тау тишеге. Обязательно кирәк менә шушындый ни специальный подушкалы аяк кием таулардан йөри торган. Обязательно шундыйны алыгыз. Трекинговый. Башкача шуа кроссовкалар ниләр. Менә болар даже шома тастадагы более-менее торалар. Трекинг буе специальный тауда йөртелгән аяк кием кирәк. Хәтта нәрсә икән? Иң рәхәт ул кайчан син менә шушы таудан төшәсең һәм артка карыйсың да гына аңлыйсың. Ә мин моның өстендә булдым. Шуңа да бу тормышта без покорительләр, без күп әйберне яулап алабыз. Һәм тауларны яулап алу ул иң рәхәт әйберләрнең берсе. Ну, минем өчен, калган кешегә бәлки Аңлашылып та бетмидер ул әйбер. Ләкин шәхсән миңа менә мин карап торам да сокланам. Үз үзем белән горурланам. Кара әле шушы тауга менә алдым дип. Бөтенләй беткән җегет түгел дип. Шуңа тагын тауларга менегез. Бөтенләй башка караш тормышка бирә. Менә шушы тау. Кстати, зиратлар турында. Казахларның зиратлары бит инде үзегез беләсез, мавзолейлар. Күрсәттем бит имян сезгә. Үзбәкләрнең зиратлары тоже круто ясалган кабер ташлары. Таҗикларның зиратлары Э, безнеке татарларның кебек менә кыргызларның зиратлары карагыз безнеке кебек шушындый чардуган кабер таш все бетте әле нинди аерым ансамбльләр төзеп ятмыйлар анда шундый зират мин менеп йөргән тау аны үттек һәм менә бу соңгысына барабыз инде мәчетлесенә

Мына полиция тегә ди, милиция ди. Рөхсәт бирми монысына менәргә ди. Бик опасно, күп кешеләр чыгылып үлгәннәр ди моннан ди. Монысы самый опасный тау ди. Ну, карарбыз, менеп карарбыз, может. Все. Алла берсен рюкзак очып китте. Менеп җиттек. Тарихи бинага. Мында, кстати, Тоже үзләренең әле нинди мәзәк гадәтләре бар теге. Кыягаз чүпрәк куялар да аша ташлыйлар. Бәләкәй генә пещеркалар бар. Шунда что-то хатын-кызлар чүгәләп, на четвереньках үрмәләп кереп китәләр. Чагалар да шул пещер акча акча салалар, чагалар да аннан да акылалар. Что-то аңламам нәрсә булган. Әнә тегендә уртадарак шул эшлиләр. Әле инде 70 яшьтәге билер чүгәләп пещерага керәләр дә, шунда сада калкалдыралар да чыгып дога кылалар. Берәр минем кыргыз кыргыз подписчиклар бар бит, аңлатырсызлар, пожалуйста, нәрсә микән ул? Нәрсәне аңлата ул гадәт? Төшенмәдем мин. Без менә

Туристлар дип, артык туристлар күп түгел, в основном местный халык. Туристлар да миңа ғой монда. Флаг бар. Менә бәләкәй генә мәчет кебек бинасы бар. Монда кереп намаз укырга була. Кебек.

Әдә шул бүгенге таулар җиткән. Киттек шәһәр карарга. Шуга уйладым бу яктан. Икенче яктан монда подъем да бар. Чөнки менә монда ниндидер мәчет кебек әйбәт шул тарап. Шул карар мондагы. Эй, бабай, сикермә! Сикермә! Сикерә күрмә. Не прыгай. Ана просто менеп җай итәргә була. Кстати, мин бит билет түләдем монда менәргә и музейга керергә. Чис әйткәндә беркем дә тулкын бернәрсә тикшерми, Бер нәрсә түләмәсәгез дә генә рәхәтләнеп узып китеп була. Вот. Ну, түләргә кирәк инде. Норматив шулай куша. Матур гына бер парк тау астында. Һәм монда сүрүт Музей дигән һәм мәчет дигән. Хәкереп карыйбыз. Музейны да, мәчетне дә тау астында урнашкан. Кыйммәт түгел булырга тиеш монда. Мәчет тә менә монда музей тау астында прямо урнашкан. Хәзер кереп карыйбыз музейга. Менә шушындый матур экспозиция тора монда. Биш таудан менә күрә аласыз. Музейга кердем. Менә рәсемнәр, портретистлар. Һәм монда строительство ней, ГЭС, рәсемнәр. Ну, нормально инде. Менә монсы бит инде кызыктырды совет чорында басмачларны куганнар. Мәйтәм, ә хәзер мәктәп программасы буенча басмачлар яхшыдый. Мәйтәм картина алып куялармсың? Юк, тора инде шулай инде ди, күп еллар тора. Вот, шулай торып ситуация үзгәреп тора. Шунысы Ченгиз Айтматов Местный халыкны кириллицада укырга өйрәтә дигән картина. Муза холыклыкта йөриләр. Төрле рәсемнәр инде. Вот. Фондны артык бай дип әйтмәс идем. Шулай. Аккуратно гына әйт. Бу картина шалды. Бу Базар картинасы. 70 нче елларда Ошның базары шундый булган. Үзен йөреп чыктым. Бара инде. Артык мактанырлык түгел. Ну, кызык информация ишеттем. Ошта коммунизмга кадәр булган 200 мәчет ди. Совет чорында 195-ен яки җимереп бетергәннәр, яки передел иткәннәр. Шуңа тагын 90 нчы елда 5 кенә мәчет эшләгән ди. Да, наземная площадка. Менә тәхәрәт ала торган урыннар да бар. Менә егетләр намаз укыйлар. Га кирпичтән дә карарбыз. Виноград үсә монда. Җимешләрен җыйганнар бугай. Ошондыйни формат. Бу тәрәтип ули күрмәгез. Бу йортының шундый түбәсе. Шуңа тагын монда ул символ. Моны хәзер чалма күргән юк әле мәчет эчендә. Әле монда тагын чалма бар. Вот. Более-менее тарихи мәчет бит инде. Капитальный ремонт инде монда. Ялтырап тора бөтенесе дә.